Youtube Mirasym kanaly.
Halkyň arasynda öz köşgüň adamlarynyň içinde muňa duşmançylyk köpelipdir. Şeýdip bi Nediriňem gulagyna duşmançylyklar ýetipdir dänin. Şuň jan penakärlerini Muhammetgul han bilen Şuň bilen-de Syddyh han ikisi müň jan penakärleri ekeni. Özem Muhammetgul hanam golaý garyndaşy, Syddyh hanam bir öz garyndaşlaryndan biri eken weli, şular şulaň özüni goraýşyndan müň göwün suw içmändir. Onsoň Aman han diýip Owganystandan Ahmet, Ahmet han diýip Ahmet Dürrany diýilýän Ahmet Dürrany adyny soň alypdyr o. Ahmet han diýilýän adam ini şu Owganystandan gelende özüniň bir on bäş müň töweregi atlysy bilen Nediriň gullugynda gulluk edýär eken. Şu Ahmet hany çagyrypdyr-da, Ertir irden başlap sen maňa janpenakär bolýaň diýip tabşyrypdyr. Şol Nediriň ömründe ýekeje gezek ýalňyşy bolupdyr şu. Nedir hiç wagt bir adama ýumuş buýranda, edil şu minutdan, şu sekuntdan diýip ýumuş buýurýar eken oňa. Şo sapar ertir irden turýan-da, janpenakärlik seň eliňe geçýär diýip aýdypdyr. Şuny Haçanam bolsa, başga bir ýerlerde oturanda çadyryň içinde oturanda-da aýratyn ýaňky ýaly gürrüňi aýdýan çadyr bar eken. Şo çadyr daşy ök bek goragly, hiç wagt şo adamlar, jansyzlar şo çadyr diňläp bilmeýär ekendir. Kimdir-de biri bildirmän diňläýse-de, şu duran ýerinde ýaňky adamyny öldürmäge ygtyýar berilýär eken. Hiç wagt şoň aýdan zady syry äşgär bolmaýar eken weli, umuman bir elletde Alla tarapyn bir gowşaklyk dörýändir-dä bir zady. Şo saparky aýdan zady, Ahmet hana aýdan zady, ertir irden başlap sen meň janpenakarym bolýa, kim diýeniňi etmese-de, aýagyna gandan salla zyň zyndana. Ýok, şoňa-da başartmasa, Öldürseňem hakyň bar diýip ygtyýar beripdir eken diýýär. Munam baryp Muhammetgul hana aýdypdyrlar diýýär Syddyk han bilen. Ertir irden siziň ikiňizem Ahmet han janpenakär bolýa-da, öldürýä, Nedir şa şo gal perman çykaryp aýtdy diýip aýdypdyrlar diýýär. Bi Muhammetgul han bilen Syddyk hanam ýanlaryna bir giden adam bile garyndaşlary zatlar bilen şo gije Nediriň bolýan çadyryna çozmaly hem Nediri öldürmeli diýip diýýär, dillüwşik getiripdirler diýýär. Şo diýilen pursatynda diýýär, şol gepleşilen pursata baranlarynda diýýär, Muhammetgul han bile Syddyk handan başga ýekeje adamam barmandyr diýýär. Şo dillüwşik bolýa bolýa diýen adamlaň hiç gaýsy şo ýerik barmandyr diýýär. Nedir Birnäçe aýal saklaýar eken näçe wagt. Şol sanda saklaýan aýallarynyň biri şuny daşarda bir hymysymyň bardygyny Nedire aýdypdyr diýýär. Şo wagt Nedir ýaşy ýetmişden zatdan geçen adamam bolsa dogumly adam eline gyljyny alyp diýýär, gahary gelip, Kim bar bu taýda diýip ylgap çykypdyr wellä. Çykanda garaňky ýere çykypdyr wellä çadyryň Çekdirilgi duran ýüpüne aýagynyň burny ilip, ýykylypdyr wellä, Syddyk han bile Muhammetguly hanam gapdalynda dur eken wol Syddyk han kellesinden diýip salan gyljy bir elini alypdyýa, bir elini kesipdirdiýä, kellesinden düşmändirdi diýä. Ýaňky bir eli kesilenden soň nedir bir bir hilek bolup aňk-taňklyk bolupdyr wol şo kortada-da Muhammetguly hanam kellesini çapypdyr diýä. Şeýdip, Nedir şany öz garyndaşlary öldüripdirler janyna kast edipdirler. Muň yzyndanam yzy talaňçylyk bolupdyr diýä muň ogullaryny, gelinlerini, hatda göwreli gelinlerine çenli öldürip çykypdyrlar barsyny. Şolardan bolan çagalaram bizden ar alarlar diýip diýä şeý diýip öldürip çykypdyrlar. Diňe aýdyşlaryna görä Buhar emiriniň bir gyzy Ogullarynyň biriniň aýaly ekeni, şoňa çekinip degilmändir diýip aýdýarlar diýýär. Oňam nesilleriniň nirik ýetip, nirik baranyndan ullakan doly, ullakan maglumaty ýok. Ýöne bütin hemme hossarlaryny gyrypdyrlar şeýdip. Hindistandan alyp gaýdan gaty kän baýlyklary yzynda talaňçylyga düşüpdir diýýär. Muhammetgul han, Yrzaguly han muň anyk ölendigini bilenlerinden soň diýýär, muň Ýaňky çadyrynyň aýratyn çadyryndaky zatlaryny alypdyrlar. Äh, jan penakär diýip bellän adamsam, şol Hindistanyň patyşasynyň, Muhammet hanyň oturýan kürsüsiniň arkasynda bir ullakan dür bar eken, eliň aýasy ýalaky diýýär. Aýratyn ady bar, şo düri alyp gaýtjak bolanda bir alym kişi Nedire aýdypdyr diýýär, Nedir, sen bir basyp alyjy. Bütin myň emlägini aldyň, hazynasyny aldyň, hakyň bar. Ýöne şo düre degme diýipdir diýýär. Şuň maşgala mertebesini saklaýan dür şol. Şuny alsaň, Diňe şu näletden başga zat görmeýän, alma şuny diýipdir diýýär. Ol hiç zatdan çekinýän adam däl-ä, muny alyp gaýdypdyr. Iň soňunda olam şo düri, bir eliň aýasy ýalaky düri Ahmet alypdyr, ol oňa Ahmet Dürrany diýip at galypdyr, şondan howwanlap. Şeý diýip, Nediriň ömri şu şöhratly başlaýşy ýalagam, şeýdibem pajygaly dünýeden gaýdypdyr. Ogullaryny hemme zatlarynam şoň bile bilelikde özünem öldüripdirler. Ýöne ony taryhdan näme etseňem aýryp boljak adam däl, Eýranyň şahynyň bir türkmen adamyň bolanlygy bütin dünýäde äşgär subut bolup galan zat.